Garingani wa garingani. Khale ka khaleni le tikweni ra matimba ra Persia, edorobeni lerikulu ra Xuxani, a ku ri ni hosi leya ndhuma ni ntamu, Ndhavezitha Ahasuwerusi. Ntsinda wa Hosi Ahasuwerusi a wu akiwile enhlohlorhini ya ntshava leyi ngi a yi dyiva emapapeni hi ku leha ka yona. Tindlu ta hosi ni ta vasati va yona a ti akiwile hi maribye lawa yo ringanana ya nsuku, ni malwangu ya tindlu ta kona a ya fuleriwile hi tinsiva ta mapavawu kumbe tiphikoko ni tinsiva ta tiyimbho ni nhlikani ntsinda wa hosi ahasuwerusu a wu tlunya ni matihlo hi ku vangama ni vusiku muti wa hosi a wu voninga bya nyeleti enhlohlorini ya ntshava Tiko ra Ndhavezhi ta Ahasuweruxi a ri navile ku suka le vupela-dyambu ematikweni ya Yuropa-vuxa namuntlha ku ya fika le dzongeni ematikweni ya Vaegipta, Valebanoni na Vasiriya, swi famba swi ya fika le Nambyeni Lowukulu wa Indusi. lowu tsemakanyaka tiko ra India, China, Tibet na Pakistan hileswaku tiko ra hosi Ahasuwerusu a yi ri hafu ya misava. Ndzi ri garingani wa garingani, garingani wa garingani. Hi lembe ra vunharhu ra ku fuma kakwe hi loko Ndabezitha Ahasuwerusu a endla nkhuvo lowukulu wa ntlhanu wa masiku na mambirhi wu ri nkhuvu wa ku tikhensa wu ri nkhuvu wa ku tlangela rifuwo matimba ni ku xonga ka mfumo wa yen'winyi nkhuvo wa kona a wu endleriwa exitikisini lexikulu kwale xikarhi ka muti lowo xonga wa hosi Hi loko malandza hinkwawo ya hosi ya khitikana ya ta enkhubyeni lowu wa maratoni wa vhiki hinkwaro. Ku te hi siku ro hetelela ra nkhuvo, loko ka ha ri ku dyiweni ka nkhuvo, lava chachulaka va ri karhi ku wa mukapa, ku ri karhi ku biwa makhwela, Loko se Ndhavezitha a ti twela madleke, hi loko Ndhavezitha a yimisa hinkwaswo kutani a lerisa tindhuna takwe letikulu ku ya vitana nsati wakwe lonkulu hosikazi Vasta leswaku a ta emahlweni ka hosi. Futhi a nga ti ntsena, kambe a ta a bombile, a ambele na harhi yakwe ya vuhosikazi, ku ri ku lerisa ka hosi leswaku a ta, a ta ta nengwa ni ku zenya ni ku bombisa vumbhuri byakwe emahlweni ka hosi ni vanakulorhi va yona, lava ngi a va ri karhi ku kukutlela madleke emajomeleni lawa ya endliweke hi nsuku ndzi nge garingani wa garingani garingani wa garingani ndzakunyana varhumiwa va vuya eka hosi va vuya ximandlamandla va ri karhi va ninginisa tinhloko ni ku khindlata makatla hikuva hosikazi vasta a va rhumile ku ya byela hosi leswaku yena doo wa ala ku ta ta bombela hosi ni vanakulorhi va yona lava ngi a va tidyele mavele hi loko hosi ahasuwerusi a hlundzuka ngopfu vatsundzuxi vakwe na vona va n'wi kucetela va ku hosikazi vasta u fanele ku tekeriwa magoza ya vukari handle ka swona Vavasati hinkwavo va tiko ra Babilona va ta n'wi encenyeta kutani va sungula ku hunisa vavanuna va vona. Ndzi nge garingani wa garingani, garingani wa garingani. Hi loko hosi Ahasuwerusu a hlongola hosikazi Vasta xikan'we-kan'we, hosi yi humesa patironi yi hangalaka na tiko hinkwaro leswaku va famba va lavela hosi Hosikazi leyintshwa, kavaloko hosi yi tiseriwa vanhwana vo hambana-hambana, van'wana vo nyuhela, van'wana vo ondza, van'wanyana va lehile va tlhela va leha ni tinhamu onge i mincololwana. Va ta ta nengwa lamahlweni ka hosi leswaku yi hlawula. Exikarhi ka vanhwanyana lava va nga tisiwa eka hosi a ku ri ni wanhwanyana wa xisiwana wo feriwa hi vatswari wa Muyuda loyi a kurisiwile hi makwavu makwavu wakwe Modekayi. nhwanyana wa kona a va ku i estere nhwanyana wo faneriwa hi ntima wa xisuti xo nge i nghilazi loko a hlekelela a wu nge ku to wa macheleni hi loko hosi ahasuwerusu a tsandzeka ku tikhoma ni ku tiyisela n'wayitelo wa estere kutani a hlawula estere eku ve ni a teka xiyimo xa vuhosikazi lexi khale a xi ri xa vasta ndzi nge garingani wa garingani garingani wa garingani xikan'wekan'we moderkayi a tsundzuxa makwavo estere a ku leswi u nga nghena kwalano n'wana bava i nga tshuki i va byela leswaku u muyuda Phucho yoyo. Xa mina i xitimela. Hi xilungu loko fairy tale yi hela va ri and Esther and the king Ahasuerus lived happily ever after. Happily ever after ya kwi. Happily ever after my food. Not a chance.

There was nothing special about Esther. A nga ri Mother Teresa Esther. A nga ri Lillian Ngoyi luya wa Women's March. Esther was no Winnie Mandela.

either in physics or in literature swi tiva hi mani kumbexani na buku loko a pfula a yo hlaya yena ester now here is the thing this girl who has now claimed to fame other than her natural beauty is chosen a ngo huma mutini wo tivikana a ngo va na vutivi byo karhi a ngo va nghwazi a nga humi ka maluleke ina ka ku xonga swa va nyika vanhu advantage yo karhi Ku na leswi vatswari van'wanyana va tibuku namuntlha va nge ku na beauty privileges hileswaku beautiful people often get jobs loko mo ya ka interview mi kuma leswaku heyi mabihani xi tile mani xi yi veka mhaka xi yi veka mhaka xi yi veka mhaka mara xi nga wu kumi ntirho va nyika luya wo sasekanyana wa nhloya loko va vutisa ku mi n'wi nyikele yini loyi wa ka hayi voni nga ku i ta dyondza a ri kwala ndzeni vanhu vo saseka na ti-promotion va tikuma le mintirhweni mi kuma leswaku wena wa gelevende a wu tirhi a wu tirhi ma mara a wu yi kumi promotion na loko mi yime layini le hofisini ya tilayisense kumbe a ka Home Affairs, mi ta kuma ku luya wo saseka wa ta a ta tekiwa kwalaya a yisiwa mahlweni. N'wina va mbuyangwani mi sala layinini. Kambe ntiyiso hi lowu, ku saseka ka miri a swi ringananga. Hi fanele ku sungula ku byela na vana va hina, ngopfungopfu va xisati kambe na valavo va xinuna leswaku. Beauty is not an achievement, it's a given. A nga kona munhu la kotaka ku ti endla wo saseka hi yexe. Eh, Michael Jackson i ringetile mbuyangwani ku ti sasekisa hi yexe. A vatla nhompfu, a cinca tindleve, a hunguta milomu liya ya ya maberebere. a nga kona wo ti- wo ti endla wo saseka hi yexe kutani ku saseka ka le handle a ku ringananga ene ku saseka ka le handle a hi achievement i nyiko hi fanele ku encourage vana ku ya emahlweni va achieve swo karhi ehandle ka leswi va taka va nyikiwile u vurile nelson mandela loko a vulavulana na vana va xikolo a ku lexi hambanyisaka vanhu a hi leswi va nyikiwaka swona kambe hi leswi va swi tirhelaka hi mavoko ya vona estere loko mo n'wi teka mi n'wi ringanisa na vasta vanhu vo tala va nga vhotela vasta hikuva hosikazi vasta loko a vitaniwe hi hosi va kutana i ta hi bombela i ti ri hayi hayi kho a ni ti kwalano ni ta bombela swidakwa a ni tshembi leswaku estere a xi ta va na wona ntamu na nkani yaleyo na nhlana wo kaneta hosi estere a ri nsati wa le tshengweni ku vava ka swona mi nge shem ka estere se loko a ho lava ku vulavula hi mbokoto a hi nga ta vulavula hi estere a hi ta vulavula hi hosikazi vasta hi fanele ku endla ku antswa ku tlula ku kurisa vana va hina hi va byela leswaku va sasekile onge ti ku saseka ku ri koxe ku ta va hi ndlela hinkwaswo nakona ku saseka a swi permanent ku nga ri khale ku saseka hinkwako ka hela ma ri tiva risimu leriya ra mutukudzi Vuma wa sakara, pfumela leswaku u ta hlakala, u ta dyuhala ku tshembeka, kutani hi nga ka hi nga veki ku tshemba ka hina eka ku saseka ka le handle. Ku na ku saseka ka le ndzeni, ku saseka ka mbilu, vumunhu. Ku na ku saseka ka miehleketo. Ku na filimi yin'wanyana va nge A Beautiful Mind. leswaku miehleketo ya munhu ni moya wa yena swa swi kota ku saseka na swona hi leswi modekayi a ringetaka ku dyondzisa estere swona xo sungula u ri wena estere n'wana mhani tirhisa xiyimo lexi u nga eka xona ku hanyisa tiko ku nga ri ku tihanyisa wena na van'wanyana va ta ku hayi mhani na xiyimo va ku a ni xirho xa nchumu eka miri wa huku ku hava loyi a nga riki na xiyimo hambi wo tirha ku ku kukula kukula lero i va number one ya ku kukula tirhisa xiyimo xexi u nga eka xona ku dzunisa xikwembu hambi wo tirha ku cela lomu mapatwini lava hi va kumaka va karhi va cela ku ri na mbhunu un'wanyana wa malebvu yo tshuka a tshamile a va languta Cela lero ku va number one ya ku cela. I don't see an angel here. Ina ni vona vamanana vo saseka va ku faneriwa hi uniform kambe ntsumi a ni yi voni. Xikwembu xi lava lavo fana na n'wina leswaku xi tirha hi vona leswaku tiko ri ta kota ku pona a hi swi koti ku va two heart on ester

leyi a yi n'wi tela hi matlhelo hinkwawo patriaki ya nuna wakwe lowa hosi patriaki ya makwavu loyi a va ku hi moderkayi patriaki ya vahamani loyi a va lava a lava ku dlaya patriaki ya tiyunak leti a ti ri toho ti yisaka mahungu le ka hosi loko a lava ku vonana na hosi a ri xidziveni xa patriaki kambe a ya emahlweni a kota ku tirhiseka hi xikwembu

to use you garingani wa garingani garingani wa garingani ko na swipfuketani kwala kerekeni ya hosi ko tumbuluka vaesteri lavantshwa vaesteri lava va nge Tirhake, hosi yanga, ha mina nandza wako. Garingani wa garingani. Garingani wa garingani. Ko na swipfuketani kwala kerekeni ko tumbuluka va Estere lavo tano lava va welaka emilengeni ya hosi. Va kombela leswaku hosi yi endla masingita hi vona hambiloko va nga ri tintsumi. Inaka va Moderkayi va kona na vona, va ma byeletela, ma byokota, lawa ya ku, Dyana-dyana, ni ta ku lamulela. Ku ve ku eku heteleleni va tsutsumela ka yaluya va ya kombela ku lamuleriwa hi yena vona. Hikuva ndzimana leyi hi hlayaka Modherikayi i ya kombela ku lamuleriwa eka Estere. Na loko a tikirheta nyana marito ya ku i nga ehleketi leswaku i ta pona wena i ri wexe mhaka yikulu i ri hi lamuleni n'wana mhani siku rin'wanyana ku nga va wena hi ku tinyiketa ka wena na ku tirha ka wena la nga ta hanyisa ndyangu wa ka n'wina a tlhela a hanyisa kereke